o dan 200 diwrnod. Ie. Reit, mae nifer y gwylwyr ni wedi cysylltu efo sawl cwestiwn i edrych ymlaen at Cwpan y Byd. Gobeithio bod Cymru'n cyrraedd. Ble mae'r stadiwmau? Ble mae'r stadiums? Reit, mae Qatar yn wlad fechan, mae hanner maint Cymru, a 'na beth sy'n gwneud y Cwpan y Byd yma mor wahanol yw bod e'n digwydd mewn ardal bychan iawn i gymharu â gwlad fel Brasil neu Rwsia neu neu De Affrica, y rhai mwyaf diweddar. Ti'n ti sôn am gyfandiroedd fanna. Wel, mae popeth yn digwydd o fewn 70 kilometr. Mae yna 8 stadiwm sydd wedi cael ei adeiladu yn benodol yn arbennig ar gyfer cwpan y byd. A mae'r system sy'n dod â tymheredd i lawr, yr air-cooled system yma. A tu fewn, 18-19 gradd Celsius. Maen nhw state of the art. O'n ochr ni, o ran yr ochr deledu, fydd bobl erioed wedi gweld rhywbeth tebyg.
Ydy popeth yn barod ar gyfer Cwpan y Byd? Oedd bob stadiwm wedi orffen llynedd diwedd y flwyddyn. Maen nhw'n dal i adeiladu, mae hwn yn od, adeiladu traethau, ond mae yna ardal maen nhw'n trawsnewid e i gyd. Mae'n reit ar y dŵr, a maen nhw'n troi yr ardal i gyd yn draethau i filoedd ar filoedd o bobl. Felly, ateb syml, Bo hyn di gorffan, mwy ne lai. Popeth yn barod.
Dwi 'di gweld y lle yn newid yn gyfan gwbl, o ran y rhwydwaith i'r adeiladu, yr hewlydd, mae'r lle wedi drawsnewid yn gyfan gwbl.
Oes lle i bawb aros? Oes lle i bawb aros? Wel, mae'n dibynnu beth yw rhif pawb. Mae 'na filiynau yn hytrach na miloedd yn mynd i fod yn dod. Wrth gwrs bod digon o le. Y lle maen nhw'n aros yn dibynnu be maen nhw eisiau. Gwesty pump seren, pedwar seren, tair seren. Bydd yna gyfle i bobl aros allan yn y diffeithwch mewn pebyll, neu mewn pabell fel y'n ni'n nabod. Pabell swanc dwi'n meddwl amdano fe. Pabell swanc dros ben. Ond eto nôl at y pwynt, mae Qatar a bobl Qatar yn arbenigwyr. mewn lletygarwch, reit? So fe fydd bobl yn cael sioc, a fe fydd bobl â lle i aros. Dwi'n byw mewn apartment, t'mod, dwi'n edrych mewn apartment neis, dwi'n edrych mas dros y môr a pethe felly, a dwi'n meddwl, 'na beth 'na i neud nawr yw roi fel bunk beds bobman. Ie, ie. A dwi'm yn poeni os o's os o's pump ar ugen 30 o bobl yn aros dan ddigar. Mae 'na barti bach 'na. Mae 'na barti bob nos. Wel. Pam lai?
Os rhaid mynd i Iran. Sdim yn gorfod. Mae hwnna'n swnio fel bod rhywun yn cyrraedd yn Qatar. Reit! Ffwr â chi i Iran! Sori? O'n i'n meddwl bod fi'n mynd i Qatar i weld cwpl o beth. Na, na, na. Mae 'na resort ar gyrion Iran, fel y Maldives, a maen nhw'n cynnig pecyn, a mae'n le moethus dros ben. Mae angen i bobl gael tocyn, a oedd hwn, oedd rhywbeth tebyg yn gweithio yn Rwsia hefyd. Achos bobl yn poeni am, am Rwsia, pan fydde bobl yn cyrraedd, fydde yna groeso, a beth yw'r broblem gyda visa. Wel, yr un peth fan hyn, mae tocyn i unrhyw un o'r gemau mynd i alluogi chi gerdded syth i mewn i Qatar. Dwi'n abod bobl sy'n mynd i fod yn aros yn Dubai a Abu Dhabi. achos maen nhw'n agos iawn, a hedfan mewn am ambell i gêm, neu am benwythnos a gweld sut mae'r tîm yn neud. Mae'r fflait yn 45 munud. Mae Dad yn gofyn oes cwrw yn y stadiums. Iechyd da!
Mae rhaid fi fod yn ofalus yn ateb hwn. Dwi'n gwybod bod cwrw yn y stadiwm, dwi'm yn gwybod beth yw i gryfder e. Does neb yn yfed yn gyhoeddus, does neb yn cerdded lawr y stryd yn yfed mas o ryw botel. Na! Ti'n dyw bobl ddim yn neud hynny, achos bod e'n rheol yn fanna, mae yna bobl yn mynd am bartis ar y cychod. Dyw nhw'm yn yfed ar y ffordd i'r cwch, a dyw nhw'm yn dyfed ar y ffordd nôl o'r cwch. Dwi'n edrych ar y rheolau felly fel rheolau synhwyrol. T'wod, ma' Qatar wedi bod yn edrych ar y ar y probleme 'ma yn yn agos dros ben. Ma' nw'n deall lletygarwch, ma' nw moyn bobol i fwynhau'u hunen, ma' nw moyn teuluoedd, ma' nw moyn plant sydd â diddordeb mewn pêl-droed i allu fynd i'r stadiwm ac i ac i gerdded 'na heb unrhyw broblem.
Pa mor dwym bydd hi 'na? Ww, gallai fod fyny at rhyw bump gradd ar hugen, falle, ar y mwya. Mae'r tywydd yn hyfryd. Fydd bobl yn mynd y traeth, fydd hi'n fydd hi'n neis yn ystod y dydd. Fydd chi'n cael rhoi, rhoi um, sun cream lan a cael bach o tan. O, oh, lyflu. Be sy'n neud rhwng gwylio'r gemau? Mae bobman yn Qatar yn agos i'r dŵr.
Felly, mae bywyd awyr agored mawr yna. Mae yna gyfle i fynd allan ar y canoes, yn y mangroves lle mae'r flamingos i gyd. A wrth gwrs y dune bashing, mynd allan a cael y bobl i ddreifo chi yn y dunes.
Beth ydych chi'n bwyta yn Qatar? Mae Qatar yn gymysgedd o gymaint o wahanol fwydydd. Y'n ni'n agos iawn i India, Pakistan, Iran. Y'n ni'n nghanol bobman, a felly mae popeth ar gael 'na. Maen nhw'n lico cig oen, lot o gig oen, lot o reis. A mae hwnna'n achosi problemau fan hyn, wrth gwrs. Ble bydd tîm Cymru yn aros? Mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei drafod ac yn, ac yn cael ei benderfynu gyda FIFA. Yeah. Diddorol i ofyn y cwestiwn yna, achos mae, mae Lloegr wedi dewis um, gwesti boutique hyfryd lawr yn Al Wakra, i'r de o Doha. A mae yna westi fanna, nes i aros yna cyn yr Emir Cup. A mae'r gwesti yn hyfryd, ond mae'n, mae'n westi sych. Dim alcohol. A mae rhan fwyaf o'r gwestai yn Qatar nawr, yn enwedig pump seren a phedwar seren, i gyd yn gwerthu alcohol. Ond mae Lloegr wedi penderfynu, a dwi'n licio hyn, maen nhw'n broffesiynol. Mae gwaith 'da nhw'n wneud. Oes, sdim amser i fyny i gael gin and tonic a glasur o win. Lle fydd Cymru yn agor, aros? Dyfi! Dyfi! Yn y gwely yn Machynnaw, ti'n sôn. Fydda i'n cael gair gyda Robert Page nawr. Mae llety Rhodri yn yn agor y dryse i i groesawu pawb, a fydd pawb yn yfed ac yn bita ac yn mwynhau hunain. Wel Rhodri, diolchgar am y sgwrs de. Ti'n neud fi edrych ymlaen at Cwpan y Byd go iawn. Come on, come on, come on, dewch! Come on Cymru, come on! Come on Cymru!
Pob lwc!